Llanelli sydd ar gic gynta mewn gêm hynod o bwysig o safbwynt gobeithion y ddau dîm yma o ennill y bencampwriaeth. O ran y tîmau, wel does dim newid yn nhîm yr Hill yn y du a gwyn. O'r 11 ddechreuodd y fuddugoliaeth dros Gaerfyrddin yn fan hyn wythnos yn ôl. Un newid yn nhîm Llanelli o'r 11 ddechreuodd i buddugoliaeth nhw dros y Trallwng y Sul Diwethaf. Dyna fo. Paul Wanless yn lle Craig Jones yng nghanol y cae. Dau funud a hanner sydd wedi mynd. Hill sydd wedi mwynhau yr rhan fwyaf o'r meddiant. Dylan yn y chwarae rheol fantais ond yna dacl fler yn fanna ar Stewart Graves. A mae yna chwaraewyr yn anhapus iawn gyda'r dacl yna. Stuart Jones oedd yn gyfrifol am y dacl na. Ac mae Darren Eidi yn dangos cerdyn melyn i Jones. O'n i'n ond i cael 3 munud a hanner. Yn amlwg di Jones ddim yn hapus efo hynny. Dwch ni weld y dacl rwan ar Graves. Dyna Graves, a dyna'r dacl gan Jones. Roedd hi yn dacl drysgl ganddo fo. Roedd y dyfarnwr yn agos at y digwyddiad. Jimmy Kelly sy'n paratoi i gymryd y gic rydd i'r Hill, a mae'n cynnig am y gol, a doedd o'm yn bell chwaith o daro'r targed. Wel, mi sgoriodd Kelly yr wythnos diwetha o gic rydd, ac roedd o'n ddigon hyderus i gynnig am y gol o bellter. Gareth Wilson sydd wedi dod i'r maes i gymryd lle Graves, sydd wedi gorfod gadael gyda'i anaf. Gareth Wilson wedi chwarae mwy na 200 o gemau cyngrair i'r Hel. Chydig dros 16 o funudau wedi mynd. Foran. Mae'n bas dda gan y fwy, Craig Jones. Yn herio Wanless, yn curo Wanless hefyd. Craig Jones yn dal i fynd, mae hwn yn rediad penderfynol gan fo. Ac mae di ennill y gig gornel, ac mae'n cael ei gymeradwyo gan y dorf. A Craig Jones yn dangos pam bod rheolwr yr Hill, John Hulse, wedi penderfynu i ddenu o yma o Aberystwyth ar gyfer y tymor yma. A dyna reolwr, fel cyd-reolwyr, derwyddon Cefn Niwi, Wayne Phillips a Lee Jones. Y tîm nhw wedi colli neithiwr yn erbyn y Trallwng dipyn o siom ar ôl iddyn nhw greu sioc trwy guro'r Seintiau Newydd yn ei gêm gyntaf y tymor yma. Wan ta, Mumford, manteisia'r gamgymeriad gan Kelly. Dyma chi gyfle gwirioneddol i Pritchard i lanelli. Pritchard, ar y bel yn cael ei harbed, ond wedyn yn cael ei tharo i'r hoed gan Griffiths. Pritchard yn creu y cyfle i Griffiths. Griffiths yn deud diolch yn fawr. A Griffiths yn parhau yr hyn nath o gymaint o weithia y tymor dwytha. Chydig dros un munud ar ddeg di mynd yn yr ail hanner. Rwan, Craig Jones. Craig Jones Llanelli. Mae gennym ni Craig Jones yn hîm yr hel hefyd. Craig Jones Llanelli'n dal i fynd. O, dyna chi. Cyfle mae'r ail gol. O, arbediad gwych gan Kendall o fanna. O'Neill sy'n medru hyrddio o'r bel. A dyna ma'n i wneud y tro yma hefyd. A rwan ta dyma chi gyfle i Kelly, Kelly ar ergyd. A go Bryn y bydd o'n hollol hapus y fanna efo'i gynnig. A dyna John Hulse, rheolwr yr Hill. Wel John, mae yna rhyw hanner awr ar ôl i dy dîm di ddod yn gyfartal. Da nhw ddim wedi edrych yn debygol o wneud hynny. hyd yn hyn yn y gêm. Ond rwan ta, falle bod yna gyfle iddyn nhw. Dyma Roberts. Roberts yn ei gadael hi i Garside. Garside yn creu lle ar gyfer yr ergyd. Garside ar cynnig a Garside bron a sgorio i'r hewl. A'r cefnogwyr yn codi i calonna ar ôl gweld y cynnig yma gan Garside. Roberts yn creu y cyfle iddo fo, ond mae dipyn o waith i wneud. Mi nath Garside y gwaith caled. A roedd Harrison wedi i guro. Wilson i Roberts. Rwy'n ta Roberts yn camreoli'r bel a mi alla yr hel gael ei cosbi fan hyn. Dyma'r eilydd, Craig Jones. Craig Jones yn cynnig ac yn gorfodi arbediad da gan Kendall. A dyna'r ail arbediad da gan Kendall yn yr ail hanner gan Craig Jones y tro yma. A dihangfa i'r rhel canlyniad wrth iddyn nhw geisio dod yn gyfartal. Lloyd. A rwan y croesiad tuag at yr eilydd Craig Jones ac mae o wedi ychwanegu'r ail gol i'r anelli. Craig Williams yn creu y gol gyda'r croesiad A'r eilydd ifanc Craig Jones yn sgorio'i gôl gyntaf yn y gynghrair i Lanelli a ni wedi cael pedwar munud ar hugain yn yr ail hanner. Llanelli mynd ymhellach ar y blaen, y bas gan Holloway, y croesiad wedyn gan Craig Williams a Craig Jones yn gynt nag amddiffynwyr yr Hill ac mae'n edrych yn ddu ar yr Hill rwan, mae'n edrych yn Gampus o safbwynt Llanelli. Craig Jones ar gôl. Llanelli mynd ymhellach ar y blaen. Yr Hill dim, Llanelli dwy. Dyna gefnogwyr yr Hill, go brin i bod nhw'n hapus gyda pherfformiad i tîm nhw. Bod yn wrth i bodd ar Sadwrn dwytha, achos mi allai tîm nhw fod wedi sgorio digonedd o goliau yn erbyn Caerfyrddin. Ydyn nhw wedi sgorio un y pnawn ma dydwch? Dyma chi gyfle falla i Moran, ond uh, dim problem o gwbl i Harrison yn y gol. Wel, dim nerth yn yr ergyd gan Andy Moran. A rwan, Llanelli yn chwilio am eu trydedd gol nhw. At yr eilydd, Craig Jones, mae o'n chwilio am ei ail gol. O, mae di croesi'n gelfydd tuag at Williams. O, arbediad gwych gan Lee Kendall. Mae o yn gwylltio'n gacwn. Mae'n siŵr ddant teimlo bod yna gam sefyll o fan, ond beth bynnag am hynny. Mi nath Kendall yn wych, a mae'n edrychwch ar yr arbediad yna gan Lee Kendall. I rwystro Craig Williams, mae'n werth gweld yr arbediad yma eto ganddo fo. Craig Williams, ac uh, mi nath Kendall yn gampus i'w rwystro fo. Ww, Phillips yn gwneud chydig bach o gawlach o fanna wrth uh, geisio clirio yn ildio cic gornel yn ddiangen. Wan allan o gael gol o'r gig gornel mae Harrison dan bwysa. A rwan ta, beth yw penderfyniad y dyfarnwr y fan hyn? O, mae yna gerdyn coch. Un o chwaraewyr Llanelli, dwi'n credu mae Corby Siero ydio. I fynd â gic o'r smotyn fan hyn, dos bosib, dewch ni weld be ddigwyddodd fan hyn. Ia, mi ddario ddefnyddio i law. Wel, dyma chi ddrama felly. 39 o funudau wedi mynd, Andy Moran a chyfle i sgorio o'r smotyn ond dros y funud bach mae'r dyfarnwr Darren Eadie isio gair efo un o'r chwaraewyr eraill. Mae'n danfon Dave Cameron o'r maes am ddefnyddio i Ben Elin. Dyna ddangosodd y dyfarnwr. Felly, un o chwaraewyr yr Hill rwan yn cael ei hel o'r maes hefyd, Dave Cameron. Felly deg yn erbyn deg ydy hi. Cameron yn ymuno â Corbisiero, y ddau ohonyn nhw'n sefyll yn fan'na, ddau di danfon o'r maes ac yn gwylio rwan wrth i Andy Moran baratoi i gymryd y gic o'r smotyn. Mae di gorau aros am hydoedd cyn cymryd y gic ma, rwan mi geitho gymryd y gic. Moran yn cymryd y gic ac yn sgorio, ac efo llai na phum munud o'r tri chwarter awr ar ôl, mae'r Rhyl yn ôl yn y gêm. Ond am ddau, dri munud dramatig. A dyna ni, chwiban ola gan Darren Eiddy. Buddugoliaeth i Lanelli. Rhys Griffiths gafodd i gol gyntaf nhw ar ôl 39 o funudau. Roedd hi'n un i ddim ar yr egwyl i'r ymwelwyr. Dyna sgoriwr yr ail gol. Craig Jones i gol gyntaf i'r clwb ar ôl 70 o funudau. Mi ddari Andy Moran sgorio'r smotyn i'r Hill efo 5 munud ar ôl Ar ol i Antonio Corbisiero, a wedyn Dave Cameron gael i ddanfon o'r maes deg yn erbyn deg oddi o ran chwaraewyr ar ddiwedd y gêm, buddugoliaeth ardderchog i Lanelli, y sgôr terfynol yma, y rhel un, Llanelli dwy.